Susana Cemileva Tılsımlı sandıçıq aqqında masal Qırımnıñ bir köyünde, pek dülber dağ vadiyinde, merametli, işker, amma fuqare Abdulla adlı insan yaşay eken. Abdulla ağa Ömür arqadaşınen beraber bağçası olğan küçük bir evde oturğan. Olar şu bağçanıñ meyvalarınen keçine ekenler. Bağçanıñ meyvaları bütün dağ vadiyi içinde eñ tatlı ve lezetli olıp, Kefe şeeri bazarlarında yahşı satılğan. Bütün köylüler quvansın, bağçadan keçken çoqraq suvu taze ve lezetli olsun dep, Çoqraq er vaqıt temizlene eken. Halqınıñ urf-adetlerini kütken ve çoqraqnı daima temiz tutqanı içün Abdulla ağanı er kes ürmet etken. Künleriñ birinde Abdulla ağa bağçasında raatlanmaq içün oturğan. Bu tam yaznıñ başı, kirazlar endi-endi şırasına tolğan vaqıt eken. Bahçıvan adiy üyleligini bir tilim ötmek ile çoqraq suvını içmege azırlanğan. O, evlerinde aşalacaq şey qalmağanı, meyvalar ise daa yaqın vaqıtta pişmeycegi aqqında tüşünip qalğan. Demek ki, o ve ömür arqadaşı belli bir vaqıt aç qalacaqlar. Abdulla ağa ötmek parçasını ağızına qoyacaqta. Çoqraq yanında tubu-teşik eski teneke meşrebenen suv almağa tırışqan, tanış olmağan faqır qartiyni körgen. O birden ayaqqa sıçrap turğan ve qartiyniñ yanına barıp selâmlaşqan, büyükke sayğı kösterip elini alğan, o aç olıp-olmağanını sorap, oña elindeki ötmekni uzatqan. Qartiy, teklif etilgen ötmekke sevinip, onı avesliknen aşağan. Abdulla ağa oña taze çoqraq suvınen toldurılğan gugumnı da uzatqan. Qartiy soñ tamlağa qadar suvnı içip bitirgen, amma gugumnı qaytaracaqta onı elinden tüşürgen. Gugum çoqraq taşına urulıp, darma-dağın parçalanğan. Bahçevan kederlengen, çünki bu gugum onıñ toy ediyesi olıp, ömür arqadaşı tarafından an'aneviy örneklernen bezetilgen eken. Amma o, qart insanğa sayğılı olıp, kederini köstermemege tırışqan. Artıq aqşam vaqıtı yaqınlaşqan eken ve Abdulla Qartige bağçadan çıqma yolunı tapmağa ya da onıñ evinde gecelemege teklif etken. Faqır qadın, razı olıp, Abdulla ağanıñ omuzına dayanaraq, onıñ evine yol alğan. Bahçivannıñ refihası kirli ve yırtı hurbalı faqır qadınğa pek de quvanmağan, amma ömür arqadaşınıñ sert baqışını körip, Hartinni yımşaq yastılqlarğa oturtqan, ocaq yanına çapıp, beklenilmegen musafir içün sofra azırlamağa acele etken. Qadın evde ne bar ise, er şeyni sofrağa qoyğan. Sofra ne qadar sade donatılsa bile, faqır qadın oña pek quvanğan ve tezden aqşam aşından iç bir şey qalmadı. Çayınıñ vaqıtı kelgende, ev bikesi çay ketirip, soñki şeker keseçigini saqlağan. Abdulla ağa musafirge çay yanına tatlı bir şey qoyıp, Olamağanına şaşqan ve ömür arqadaşından şeker aqqında sorağan. Qadın utanıp, közlerini saqlağan, yüzüni ellerinen qapatqan, amma soñra öglüginiñ cebinden şeker kesiçegini çıqarğan. Harti onı aşamağan ve çoqraq yanına kelgende yanında olğan torbasını ketirmege rica etken. Bahçıvan çuvalnı ketirgen soñ, hartiy içinden küçük teneke sandıçıqnı çıqarıp, onı ağlamaqtan közleri qırmızı olğan ev bikesine uzatqan. Fuqareliginden utanma, hanım, qarıq sesnen aytqan hartiy, sen merametli ve alicenapsıñ, sen öz ömür arqadaşını sevip, Ürmet etesiñ, onıñ sözüni diñleysiñ, adetlerimizni kütesiñ, bu sandıçıqnı bahşış olaraq qabul et. Eger bu sandıçıqta saqlaycaq şeyim olmasa, o maña nege kerek? ayretliknen sorağan ev bikesi. Hartiy o soñki şeker kesiçigini alıp, onı sandıçıqqa qoyğan ve külümsiregen. Men pek boldurdım, ev bekisine aytqan Hartiy. Eger maña yuqlaycaq yerni kösterseñ, saña pek minnetdar olurım. Ev hanımı kiyis yorğannı ocaq yanında töşegen, bu da beklenilmegen musafirge yuqu içün eñ yahşı yer eken. Ev saipleri saba uyanğanda gece musafiri endi ketkenini körgenler. Kiyis yorğan ocaq yanında büklengen, qapı yanında turğan tayaq ve çuval da yoq eken. Tek sofrada Hartiyniñ bahşışı, teneke sandıçıq qalğan. Sandıçıq eski, üstü biraz yıpranğan, mavı ve zümrüt tüslerine boyalanğan. Şu mavı-zümrüt renklerge boyalanğan qutuçuqnıñ üstü dögme köşeçiklernen yaraştırılğan. Bir zamanları şu köşeçikler ve bazı diger yerleri de tunç boyanen boyalanğan eken. Amma vaqıtnen boya silinip, buz madeni körünip qalğan, yerleri tas baş kibi yıldırağanlar. Añlaşılğanına köre, Hartiy bu sandıçıqnı çoqtan qullanıp kelgen. çünki üstünde zamannıñ izi duyulğan. Ömür arqadaşı içün sabalaha iç bir şey olmağannı tüşünip, ev bikesi kedernen sandıçıqnıñ köşelerini sıypağan. Qartiy sandıçıqqa qoyğan şeker keseçigi aqqında unutqandır dep, ümütnen sandıçıqnıñ qapağını açmağa istegen, amma Qapaq açılmağan. Qadın taaciplengen ve olğan küçünen qapaqnı çekmege başlağan. Amma, küçük çertme kilit açılmağan. Qadınnıñ çekişkenini körgen Abdulla ağa sandıçıqnı özü açmağa tırışqan ve bunı belli bir ğayretlerden soñ becergen. Niayet, qapaq açılğan soñ, aman Allağım, sandıçıq töpesine qadar şeker tolu eken. Qarıhoca közlerine inanmağan var. Aceba, Hartinniñ çuvalında o qadar şeker bar ekenmi? Ya da böyle etip, o musafirçenlik içün minnedarlığını bildirdimi? Biraz vaqıt keçken soñ Bahçifannıñ qarısı yerinden turıp, şekerni küçük tepsige qoyğan ve evden çapıp çıqqan. Çoq vaqıt keçmeden o evge un ve süt ketirgen. Külip, hocasına şekerni bu aşayt mallarına deñişkenini añlatqan. Soñra öglük taqıp, genlerini köterip, ötmek pişirgen, sofrağa süt qoyğan, qocasına lezetli sabalıq azırlağan. Abdulla ağa bağçadan meyvalar pişip satılğanına qadar evde aş olacağına sevinip, bağçağa çalışmağa ketken. Amma çoq vaqıt keçmegen, farqlı mahsulatlarğa deñiştirilgen şeker bitken. Kiraz ise daa pişmedi, başqa meyvalarnıñ sözü bile yoq. Evdeki aşalacaq şeyler kene de bitken soñ, bahçıvan sofrada qave degermeninden nasıldır çekilmeyip qalğan bir qave daneçigini körgen. Teren köküz keçirip, o qave daneçigini hartiye deyi etken sandıcaqqa atıp, qapağını qapatqan. O zamandan berli sandıçıq rafta turğan, iç kimse onıñ içine baqmağan. Bereket toplama vaqıtı kelgen eken. Kefe bazarına satılıq içün yollanılacaq meyva tolu sepetler ev içinde sıralanıp qoyulğan. Bahçıvan qarısınıñ elinde Frenk yüzüminen tolu küçük sepetçik bar eken. O, onı raftaki sandıçıq yanına qoymağa niyetlengen. Qadın sandıçıqnı çetke almağa tırışqan, amma o büyük olmasa da, ağır eken. Frenk yüzüminen sepetçikni tabanqa qoyıp, ev hanımı sebebini ögrenmege istegen. Sandıçıqnı açqanda, içi qave danelerinen tolu olğanını körgen. Şu dahası, evge kergen Abdulla ağa da öz közlerine inanmağan. Şu gecesi qarı-qoca sandıçaqqa ötmek kesecegini qoyğanlar, amma iç bir mücize olmağan. Nevbetteki gece olar sandıçaqqa tavuq yımırtasını qoyğan ekenler ve kene iç bir şey olmağan. Ondan soñ Abdulla ağa qartiy yapqanını hatırlap, sandıçıqa şeker kesiçigini qoyğan. Bahçıvan ve qarısınıñ quvançına sandıçıq sabağa şeker tolğan. Demek ki, sandıçıqnıñ tılsımı tek şeker ve qaveni çoqlaştıra. Amma da Hartiy ne qadar güzel bahşış etti! dep, bahçıvan ve ömür arqadaşı beklenilmegen zenginlikke quvanğan eken. Abdulla ağa eyilik sevgen bir insan olğanı içün tılsımlı sandıçıqnıñ bahşışlarınen bütün qomşularınen paylaşqan eken. Birazdan o Kefe şeerinde qave ve şeker tükânçığını açqan, anda episini qavenen siylâp, tılsımlı sandıçıq aqqında ikâyeni añlata eken. İç kimse o ikâyege inanmay, amma Bahçıvannıñ eyilikseverligi o küçük tükânğa çoq insannı celp etken. Şeker ve qave satıluvınen bağlı işler o qadar yahşı ketken ki, Abdulla ağa öz köydeşleri içün cami qurıp olğan. O, çoğraqnı da baqmağa devam etken. Bağçasındaki meyvaları aynı öyle de. Pek lezetli eken. O meyvalardan ve tılsımlı sandıçıqnıñ şekerinden, bahçıvan qarısı tarafından azırlanğan tatlı ise köy bayramlarında esas tatlılıq olğan. Birazdan bahçıvannıñ ailesinde üç evlât, eki qız ve bir oğlan dünyağa kelgen. O, daa da bahtlı olıp, er bir duasında oña tılsımlı sandıçıqnı ediye etken Qartiyni añğan eken.